Salam dostlar, Blender sapaklarymyzyň ikinji bölüminde siz bilen Viewport ekranynda nädip hereket etmeli, ýagny Viewport ekranynda nawigasiýa hereketleri. Size hasam sapagymyz düşnükli bolar ýaly Viewport ekranymyzyň çep ýüzünde Screencast add-onyny açdym. Häzir men haýsy myşka bassam, meselem şu wagt sagyna basdym, sag tarapynda görünýär, çepine basdym, çep tarapynda görünýär. Ýa-da klawiaturadan haýsy harpa bassam, meselem, N basdym, sag tarapdaky menyuny açdym, N basdym, sag tarapdaky menyuny ýapdym. Şu zatlaryň hemmesi size ekranyň çep tarapynda aşak ýüzünde görner. Indi, bu sapagymyzyň manysy näme? Bu sapagymyzda Viewport ekranyna nähili hereket etmeli? Ýagny Viewport ekranyna nawigasiýa hereketleri. Birinji bilen, nähili hereket edýäs? Meselem. Birinji bilen başlaýas. Myşkanyň orta knopkasyna, ýagny myşkanyň topuna basyp saklap, çepe, saga hereketleri edip bolýar. Ýa-da ýokaryk, aşak. Öz obýektimiziň daşyndan her hili görnüşde aýlanyp bolýar, basyp saklaýaňyz, aşak, ýokary. islendik tarapa aýlap bolýar. A eger-de özüňiz seredýän ýeriňizi üýtgetjek bolsaňyz, onda Shift-e basyp saklaýaňyz we myşkanyň topy bilen öz seretýän ugruňyzy üýtgedýäňiz. Ol ikinji. Üçünji, obýekte nädip golaýlaşmaly we uzaklaşmaly? Obýekte golaýlaşmak üçin ýa-da uzaklaşmak üçin Ctrl-a basyp saklaýaňyz we myşkanyň topy bilen öňe, we yza hereket edibilýär. Mundan başga-da, obýekte golaýlaşmak ýa-da yza süýşmek üçin myşkanyň topy bilen ýöne şeýle öňe togalap, yza togalganyp hereket edibilýär. A ýöne ýaňky alty basyp görkezen hereketim bolsa has obýektden has-da uzaklaşan ýagdaýyňda hasam ýeňillik döredýär. Şol sebäpden, indi Viewport ekranynda hereket etmegiň nawigasiýa hereketleriniň üç sany görnüşi bar. Birinji görkezenim, ýaňky myşkadan hereketler. Ýa-da oň üstüne topy basyp saklap, ýaňky aýlanma hereketlerimizi edibilýäňiz. Ine, özünde-de görkezip dur. Ine, bärdäki lupa, plýusigiň üstüne basyp saklap, golaýlaşma. Ýa-da uzaklaşma hereketini edibilýäňiz. Ýa-da hälki aýdyşym ýaly, Shift-e basyp görkezen hereketim bar, seredýän ugruňyzy üýtgedibilýäňiz. Oň üçin nähili etmeli, üstüne basyp saklaýaňyz, saga, çepe hereketleri edip bolýar. Indi, Viewport-da hereket etmegiň üçünji görnüşi bolsa, Numpad knopkalary bilen. Numpad knopkalary klawiaturanyň sag tarabyndaky bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz diýip ýazgyly sifrkalaryň kömegi bilen onda nähilek hereket edýär? Meselem, numpad knopkalaryndan bire basdyk, şu wagt front view-de, front view bolanda ýagny obýektimiziň öňünden seredýäs. A üçe basamyzda bolsa, Right View, obýektimiziň sag tarabyndan seredýäs. A ýedä basamyzda bolsa, obýektimiziň Top View, ýagny üstünden seredýäs. A dokuza bassak bolsa, öz obýektimiziň aşagyndan seredýäs. Bu näme üçin gerek? Muny başgaça nähili düşündireýin? Meselem, häzir Bir ýuwbi sfer alýas we basyp yzyna süýşürýäs. Şu ýuwbi sferanyň şul obýektiň, şu kubyň arkasynda durandygyny biz şu wagt perspektiwden görýäs. Emma şu obýektiň bire basyp biz öňüne geçsek, şoň arkasynda hiç hili obýektiň bardygyny göremzok. Ony biz görmek üçin Ýa obýektiň sag tarabyna, ýa obýektiň üst tarabyna, ýa obýektiň aşaky tarabyna geçip bilýär. Mundan başga-da, bir, üç, ýedi, dokuz knopkalaryndan başga, obýektiň aşagyna aýlanmak üçin ikä basyp bilýäňiz. Obýektiň ýokarsyna tarap aýlanmak üçin. Tekizä basyp bilýäňiz. Obýektiň sag tarabyna aýlanmak üçin alta basyp bilýäňiz. Çep taraba aýlanmak üçin bolsa dörde basyp bilýäňiz. Şeýlelikde dostlar, Blender sapaklarymyzyň ikinjisini hem gutarýas. Blender sapagymyzyň ikinjisinde viewport ekranynda myşkada nähili hereket etmeli, viewport ekranynyň özünde nähili hereket etmeli hem-de numpad knopkalarynyň kömegi bilen nädip obýektiň daşynda hereket etmeli. Ýagny nawigasiýa ýollaryny size gysgaça düşündirip geçdim. Wideony size ýaran bolsa kanalymyza agza boluň, laýk basyň, kommentariý ýazyň, indiki sapaklarda görüşýänçek.